Tuatahi ake, he mea hou ka puta i a mātou ia rā, nā reira ohaurutia, ringihia te pere e mōhio ai koe hei āhea ā pitihia ai ngā kiriata hou. I tēnei rārangi ka titiro tātou ki ngā whakatairangatanga a Makitānara i ngā mea rerekē ki ngā mea o te māka. Tirohia ngā pitopito kōrero mō ngā whakatairangatanga pai a Makitānara.

Ohorere ana Donald Trump, nōna ka mōhio kotahi tāra noa iho te Big and Tasty me te aha, nā Grimace i pēnei ai, ka mutu i ohorere hoki ia. Tērā, tērā hīkaka ana a Trump ki te mahi tahi me te weriweri waiporoporo.
Together Grimace, we could own this town. Māna pea tētahi tūranga tari e whakarite mōna kia pono ngā kōrero, ehara tēnā i te āhuatanga tauhou. Tuaiwa, Cha-Cha Slide! Everybody clap your hands! Clap! Ka tīmata tēnei ki tētahi whānau kua kākahutia ki ētahi kaka ōkawa e noho ana ki tētahi tēpu ōkawa ahakoa he wāhi ōrangaranga. Ko wai te tāne, ka kaimaki Dees me te mau kara mā, ka hupeka anō hoki. Kātahi ka puta mai tētahi tamaiti e kawe ana i te tukuoro e pāoro ana i te waiata Cha-Cha Slide a DJ Casper.
Slide to the left. Criss cross.
Ko tou tou wāhanga āporo te tamaiti nōna e kanikani ana. Nāwai rā, e āhua rangirua ana te whānau, heoi he rerekē rawa atu tā te pāpā whai wāhi atu. Ahakoa te rerekē, he akiaki tēnei i a tātou ki te tākaro me te kai. All the way to the floor. I'm out of here y'all. Peace. Tuawaru, feed the waste baskets.
Be sure you stop and think about what to do when you're through. He ōrite ētahi o ngā whakatairangatanga Makitānara ki ngā kaupeka iti o Pee Wee's Playhouse. Help yourself to some punch!
Don't mind if I do!
He rerekē, he maha ngā tae, ā, ka whakakiripuakitia ngā mea katoa. Hei tauira, ko ngā ipu para te aronga matua. Ka whakamahara a Ronald McDonald i a tātou ki te whāngai i ngā ipu para ki ngā uhi kai, ngā kapu, me ngā pēke. Would you mind letting us have the paper, please, when you're through? Kātahi ka ora mai ko ngā ipu para, ka waiata, nāwai i rerekē, ka kino kē atu te rerekē i Tāmaki Tānara tuku i ētahi ipu para iti hei perehana i te mutunga mai o tēnei whakatairangatanga. E tino hiahia ana ngā tamariki ki te tākaro me ngā ipu para. Me uaua ka tohe i tētahi whakatairangatanga akiaki i te whakamahinga tika o ngā ipu para me te auaha o te tuku atu.

Give me some of those McDonald's hot apple pies! Tēnei whakatairangatanga rerekē, he hoari rākau, he repō iti hoki hei karawhiu mā Captain Crook. Ka aukati ia i te whakawhitinga a Ronald rāua ko Jimmy i te piriti, kia tukuna rawatia e rāua ētahi takahau uhi āporo ki a ia. Ka whakarite rautaki a Ronald hei karo i a ia. Ka tuku rāua i tētahi mapi takakau uhi āporo teka ki a ia, me te aha, i whāia e ia. He rā anō tēnei i McDonaldland. Where are those apple pies? While he gets what's coming to him, we'll go get some triple thick shakes and hot apple pies at McDonald's.
Tuaono, The Dinner Gong. Hey Professor, what's that? He kiripuaki rerekē hoki a The Professor, namaki tāna ra i hanga i ngā tau tōmua o ngā whetu tekau. Ka whakaatu a Professor i tana hangarau hou, he pahū kai. Ehara i te mea he hou tēnei momo hangarau, hei āpiti atu, he āhuatanga kei te pahū tonu hei whakatika. Ka whai āwhina a Professor rāua ko Ronald i a Mayor McCheese. Ka tutuki i a rātou te hangarau nei, ka tono kai i Makitānara hei whakanui i a rātou mahi.
He rerekē rānei tā Mayor McCheese kai ki tētahi wāhi hoko hamupeka?
I got it! Where else would we have gone? That's funny, you know!
Tuarima, What if Turks invented hamburgers? If we had made the first fire, we would have started the shish kebab cage. Ka whakapōhewa tēnei i tētahi ao rerekē, he ao nā te iwi Turkey ētahi hangarau i hanga. I te ahi tuatahi, ki te hīkoitanga tuatahitanga i te marama me te karetao tuatahi. If we had made the first robot, we'd never make the second one to protect the humankind. Ā, ka whakapōhewa i tā ngā Turks hanga i te hamupeka tuatahi, he Max Burger tētahi hamupeka āhua kakā nō Turkey. Eat rich onions and garlic all in a thick bread. Me whai whakapapa pea te tangata ki Turkey e mārama ai ia ki ēnei kōrero ngahau. I tua atu i ngā kōrero ngahau, Ka kata hoki te tangata i te rerekē o tēnei whakatairangatanga. Tuawhā, Sega Electronic Games. A McDonald says Sega gives life. Nā Makitānara ētahi kēmu hiko iti i tuku atu me ngā Happy Meal hei hono atu ki Sonic Heroes. He iti te utu o ngā kēmu, te āhua nei he iti hoki te utu o tēnei whakatairangatanga. Sonic Skateboard. Tirohia ngā āhuatanga maroke o ngā pakiwaituhi. Ānō nei, i whakamātau rātou i tētahi pakiwaituhi, kātahi ka waiho i waenganui i ngā whakamātautau. He kiri kau a Rogue the Bat. I pai pea tēnei whakatairangatanga i ngā iwa tekau, heoi i puta tēnei i ngā tau tōmua o ngā rua mano. Hūiki ake nei tēnei āhuatanga o Sonic the Hedgehog.
Tuatoru, Tamaru McGrand. Kei roto a Agora Varga, nō Hungary, me ōna makawe whero i tēnei whakatairanga-tanga mō te Tamaru McGrand. E hāngai ana ōna kākahu, mā Yoji Yamamoto i hanga, ki ngā kākahu o Ronald McDonald. Mārama ana te kite, he aha i rerekē ai tēnei, nē hā? E kore te tangata e whai whakaaro karihika i a Ronald McDonald. Me uaua ka whakarata te kiripuaki nei i tētahi wahine mutunga mai o te tauaro. I te mutunga iho, e maroke ake nei te whakataerangatanga. E tūmanako ana e kore tātou e kite i ēnei āhuatanga ki wāhi kē atu. Ehara te Happy Meal i te kai karihika, me te pai tonu o te kai rā.
I'm loving it. Debut. Tuarua, Tooth Fairy. Ooh, that's me when I lost my first tooth. Me uaua ka mārama te tangata ki ngā whakatairangatanga, ka hoki ngā mahara o Ronald ki te makeretanga o tōna niho tuatahi. Ka waiho ia i taua niho rā ki raro i tana urunga mā te patu paerehi niho e āhua ōrite ana tōna āhua ki a Birda i Two and a Half Men. She's a nice kid, but she's just not. You know. Red hot simpleton with no self respect.
I te ata i muri mai, kāre he moni, engari kē he hūwhero. He aha i waihotia ai ēnei hūwhero mōna? He aha te hononga o ngā niho me ngā hū? E aua hoki. Heoi, he maha ngā hū o Ronald. Waihoki, he weriweri ngā hū o Ronald ka noho i roto i tōna kāpata. I pōhēhē tātou, he rerekē te whakataerangatanga ipu para. Tuatahi, Mac Tonight. I hangaia tēnei kiripuaki upoko marama, waiaro mauritau, hei hāpai i ngā tatauranga o te hunga ka puta ki te kai i ngā pō. Ka kitea tēnei whano kē e mau mōhiti ana, e whakatangi piana ana i runga i ngā kapua me te waiata i tētahi momo o tā Bobby Darin, Mac the Knife. I tata taka ki te hē i ngā ōritetanga. He rerekē ēnei whakatairangatanga nei. Heoi, koinā i pai ai. Dad, that's Mac tonight. Yeah, well while I'm gone, you'll do what he says. He tino tūranga hoki tēnei mō Doug Jones, me te aha i whai wāhi ia ki ētahi kiriata nā Guillermo del Toro i muri mai, mīharo nē. Kei te whakaae rānei koe ki te rārangi? Tirohia ēnei kiriata pai i WatchMojo Māori, ohaurutia, ringihia te pere, kia kite ai koe i ngā kiriata hou ka puta ia rā.